Ae Nana. Yɛ mo akwaaba.
Yɛ mo, megye mo so. Biribiara bɔkɔɔ deɛ.
Nyame adom ne mo mpaebɔ na mo sɔe. Nyame adom. Na firm hɔ te sɛn? Office te sɛn? Nyame adom, yɛgu so. Pressure na ɛwɔ mu, ɛne stress, but agya, adwuma a yɛn nso yɛafa ato yɛn ho so no no. Mo adwuma no, ɛwɔ season bi a ɛba paa anaa mo deɛ monni, everyday biara yɛ season? Ɛyɛ da biara o, because wokɔ court a woba nyinaa na adwuma no bi bɛka ho. Wokɔba biara yɛwɔ ade foforɔ a ɛwɔ sɛ woyɛ. Enti adwuma no deɛ ano ɛden ne stress na ɛnam. Nana meda ase me din de Samuel Kisiedu me yɛ private legal practitioner me san yɛ chartered tax practitioner me ne Icam law consult ɛna ɛyɛ adwuma private law firm yɛwɔ airport residential area. Yɛ specialize in litigation yes. Nyame nhyira wo.
Ɛnɛ boa yɛn na yɛnsua adeɛ. Ɛsiane sɛ nnoɔma no bi wɔ hɔ a ɛhu no tra a, yɛnnim deɛ mmara no ka fa ho. Boa yɛn. Nansa yi, mmabunu no bebree no ara no, nnoɔma bebree a yɛyɛ ne deɛ yɛpɛ sɛ yɛde yɛn ho kɔhyɛm no, Yɛnnim sɛ ɛyɛ bɔne anaa ɛnyɛ bɔne. Deɛ yɛhwɛ yɛ deɛ yɛfrɛ no sex toys. Sɛ wobɛkɔ na yɛde dua anwono bɛɛma bɛɛma na ɛda shop a yɛtɔn na ababaawa abɛtɔ de kɔ fie, adɛn a me kunu nni Ghana? Anaa me deɛ mmarima deɛ sɛdeɛ wɔteɛ nti no me ne mmarima awie. na wabɛtɔ ayi ayi mmarima ɛ ɛ bodua yi a yɛde dua anwono yi anaa deɛ yɛde rɔba yɛ yi obi wɔ koraa na ɛhyɛ ne baage mu ebi koraa apolisifoɔ gyina no wɔ kwan bi so ne yɛyɛ search a yɛtumi hu ne saa deɛ no nyinaa wɔ ne car boot ebi wɔ koraa ne baage mu ebi no nim deɛ mmara no ka fa ho boa yɛn na yɛnsua deɛ anwummere sex toys and the law in Ghana. Erm Nana medase sɛdeɛ dabiaa moyɛ no na agya mofa mo afidie yi so na mo educate public no erm me a saa topic no infact mode sɛndee me na I was a little you know erm apprehensive sɛ ei wow ɛyɛ interesting topic you know erm Nana ma mayɛ research so far into laws no a ɛ govern sex toy ne ɛho nneɛma no. Na mɛka sɛ sɛ yɛka no sɛ expressly a, Ghana nhyɛ da mprovide law a expressly ɛ discuss sex toys ne saa nneɛma no. Wahu sɛ yɛ laws no wɔyɛɛ bi akyɛ, afei na yɛtry sɛ wɔbɛ update nti Ɛno nti na parliament wɔ hɔ no, bere biara no, term biara wɔn passe new laws. Enti wohwɛ a, some of the recent laws a me hwɛɛ mu koraa a manhyɛ da nya provisions on sex toy no, wohwɛ cyber security act no, ɛno twenty twenty na wɔn enactee yɛ. Electronic communications act ne electronic transactions act ne nyinaa yɛ laws no bi a me hwɛɛ mu but wonnya express provision on sex toy. But yɛba no yɛ criminal and other offences act no mu no a, Sɛ yɛka sɛ biribi yɛ criminal case a, saa mmara no mu no yɛtaa kɔ kɔhwɛ. Na wohwɛ no num no a, offences mmienu bi wɔ hɔ a, sɛ wode sex toy taa dididi agorɔ anaasɛ woyi no badwam a, wobɛtumi anya problem, wobɛtumi anya aban amanneɛ. Enti ɛnnɛ, ɛno na mɛtwe yɛatiefoɔ no adwene asi so. Ɛyɛ indecency ne obscenity. These are the two main offences. Enti first one no, ɛno no, mmara no frɛ no gross indecency. Gross indecency, ɛno no wɔ section two seven eight of act twenty nine no nti yɛbɛka ho asɛm kakra. Ɛna second one no nso yɛ section two eighty a ɛ provide for publication or sale of obscene materials. obscene materials nti basically yɛ laws no ɛyɛ saa nnoɔma mmienu wei na ɛma no yɛ criminal sɛ bi a wode sex toy ne saa nnoɔma no a ɛ enhance sexuality ne ɛho nkeka ho no wode bɛdi agorɔ wɔ public anaasɛ wobɛyɛ sɛ wo promote anaa sɛ wotɔn koraa. Nti na na yɛn starting firi gross indecency no so. Ahaa, ɛno no hwɛ section two seven eight no a wɔ provide wɔ ha nom, ɔse, wei deɛ mɛ, mɛ read, ɛyɛ very short one, ɔse, A person who publicly and wilfully does a grossly indecent act commits a misdemeanour. Nti no, mmara no kyerɛ wɔ ha nom sɛ ɛyɛ offence. Now, the complication no yɛ sɛ, Edu baabi a ɛyɛ a mmara no nhyɛ da ndefine some of the words no a wɔayusu wɔ law no mu no. Enti ɛhɔnom na ɛyɛ a na ɛde confusion kakra bi ba anaasɛ bi obi adwene bɛyɛ no sɛ bi a ɛnyɛ too clear anaasɛ ɛyɛ vague. Enti ɛɛm obi bɛbisa sɛ ɛnneɛ what will amount to gross indecent act? Sɛdeɛ meka no, mahwɛ law no mu na law no anhyɛ da amma definition. Nti ɛba no saa a, deɛ yɛyɛ ne sɛ bia wobɛhwɛ dictionary definition no. Ɛnyɛ saa so a, yɛbɛgya ama judge no. Sɛ mmerɛ no so na sɛ police foɔ anaasɛ prosecutors de wo kɔgyina judge no anim a, na judge no ama no interpretation na yɛahwɛ deɛ wei ɛbɛkɔ. Nti yɛbɛhwɛ dictionary definition baako mmienu bi. But yɛnkɔ the next one nso so ansa na maba dictionary definition no. Ɛno ne yɛ publication or sale of obscene material. Nti ɛno nso wɔ section two eighty. Wohwɛ a ɔse a person who publishes or offers for sale any obscene book, writing or representation commits a misdemeanour. Nti ɛɛm ɛba no obscenity no nso a ɛno nso no ɛyɛ offence. Nti wohwɛ mu a na kyerɛ sɛ law no ama two key words a ɔmpɛ sɛ public no de bɛdi agorɔ koraa. Nti yɛnhwɛ definition for indecency no ne obscenity no. Ɛɛm wei mefa firi Black's Law Dictionary mu, two thousand and four edition. Nti wohwɛ mu a, indecency no, wɔn define no wɔ ha, ɔse, The state or condition of being outrageously offensive, especially in a vulgar or sexual way. The state or condition of being outrageously offensive in especially in a vulgar or sexual way. Ɛna obscenity no nso ɔmo adefine no wɔ ha. Ɔse obscenity is that which is offensive to chastity. Wei deɛ yɛn nyinaa yɛnim chastity, adeɛ a ɛyɛ chaste, that's a, that means sɛ biribi a ɛyɛ morally right. Nti sɛ ɛba no sɛ ɛyɛ unchaste a, na kyerɛ sɛ morally no it's wrong. Mmhmm, nti ɔse indecency is often used with the same meaning as ɛyi um, obscenity no. Nti Nana, wohwɛ two words wei a ma define no na sɛ wohwɛ yɛn law no, Criminal and Other Offences Act no Section 278 ne 280 no a, na deɛ mɛka ne sɛ, the law is not interested in your private matters or private affairs. Enti, simply put, sɛ wowɔ wo dam na sɛ bi a wowɔ device bi, sɛ ɛyɛ dua, sɛ ɛyɛ plastic, mahu sɛ nnansa yi toys no nyinaa, ebi wɔ hɔ koraa a ɛgyina hɔ te sɛ nipadua ankasa a wɔayɛ yɛ, na sɛ woreyɛ wo private business a, The law may not necessarily be interested in what you do in your private home but deɛ law no reka ne sɛ mɛnpɔblehye anaasɛ don't offer it for sale anaa mɛnpromoti. So wahu? Enti ɛhɔnom na problem no ankasa wɔ. Ɛɛm mɛmuvi on. Wohwɛ law no mu nso a ɛkɔ section two eight one no a, Eh, wɔn ase a make some provisions, enti eh, mɛbobɔ so kakra. Ɛndɛ sɛ yɛba ase yɛbɛsua adeɛ nti no, yɛbɛ make time na yɛahwɛ biribi kakra. Wai? Enti wohwɛ section 281 a, law no discusse nneɛma bi a ɛ amount to saa obscenity no.
Enti ɔse, a person commit a misdemeanor who, a for the purposes of or by way of trade or for purposes of distribution so saa words wei no na ɛwɔ se yɛhwɛ no because yɛ educate public no for the purposes of or by way of trade na kyɛ sɛ ahanom no wodi dwa sɛ yɛka trade a buying and selling right or for the purposes of distribution or public exhibition so wate ase public exhibition nti sɛ wowɔ nnipa mu na woyi akyerɛ ɛne public place.

Enti na sɛ na na wohwɛ hanom no nso a, in fact, sɛ wo importe biribi koraa ba ɔman no mu a, customs foɔ ɛyɛ wɔn adwuma yie koraa na ɛni kwan sɛ wɔn ma wo importe, wodi wuram. Because customs foɔ wɔn adwuma baako yɛ prevention. Ahaa, nti wobɛhwɛ a covid 19 baeɛ ne ayi no, wɔn yɛɛ busy paa because wɔn preventive aspect no, saa nneɛma bi sei no, nneɛma yɛ illegal no ɛni kwan sɛ wɔn ma no ba ɔman no mu.

Maame nsa esi so bio, wɔse carries on or takes part in a business, whether public or private, concerned with any of those obscene matters or things, or deals in any of those matters or things, or distributes any of them, or exhibits any of them publicly, or makes a business of lending any of them. Nti ahanom no deɛ wohwɛ a basically no deɛ law no pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn ne sɛ wɔn a wɔdi ho dwa no koraa no ɛyɛ illegal. sɛ wobɛdi ho dwa. Bia bi wɔ hɔ a social media mehu sɛ obi a posti sɛ bia ɔtɔn deɛ wɔfrɛ no dildo yi bi ne vibrators ne saa nnoɔma no wobɛhu sɛ ɛdɔɔso. Ɛwɔ mu ahodoɔ bebree na nipa no de ato ne status sɛ bia snapchat ne tiktok ne ne nkeka ho. Law no kyerɛ sɛ ɛyɛ offence. Ɛyɛ offence kɛseɛ paa a wahwɛ a wobɛtumi ayɛ. Once a wode adeɛ no ba public no pɛ that is it.
Mmara no. But uh-huh.
ɛhyɛ wo dan mu a mmara no ni hɔ. ɛhyɛ wo dan mu a mmara no nyɛ concern with it. yes. that is the whole business. Mm. so um, but sɛ wo de ba bedwam na hɔ na problem no. o advertising no. yes.
o publicizing no. yes. ɛhɔ no deɛ. na o promoting no. yes. ɛhɔ no deɛ law no ɛne wo nya adwene. Mm. yɛn kɔ deal no so. kɔ nwie. kɔ or say advertises mm. or makes known with a view to assist in that punishable circulation or traffic. Mm-hmm. that a person is engaged in any of these punishable acts or advertises or makes known how and from whom any of those obscene matters or things can be procured either directly or indirectly. Enti na hanom koraa deɛ wɔsɛ woyɛ advert no, ebia wonyɛɛ no openly but directly or indirectly no wokyerɛ sɛ sɛ yɛkɔ asemasi hɔ a yɛbɛnya bi. Enti ebi wɔ hɔnom a especially bi a bloggers yi ne ade no ɛnyɛ ɔno na ɛtɔn o but ɔno ɔse oo sɛ wopɛ saa nnoɔma wei bi deɛ a Ɛnneɛ kɔntakte asemasi. Wo kɔntakte asemasi a, ɔtɔn bi, ɔbɛma wo good deals ne adeɛ. Ɛno nso koraa no, mmara no kyerɛ sɛ ɛyɛ offence. Wo nipa no a wokyerɛ baabi bi wɔ. Wo nipa no a, yes.
Ɛno nso mmara no kyerɛ sɛ ɛyɛ offence. Na memfa baako bi a ɛyɛ interesting nka ho. Ɛno no wɔ section two eight four hɔnom.

Ɛne saa gawgawfoɔ a wɔnam a wɔtɔn saa nnurunuro no. Mɛma nnuro no awu no. Ahaa, wohwɛ law no mu a, ɛno nso koraa yɛ offence. The only time a law no se ɛnyɛ offence yɛ time a Minister for Health a approve ama wo. Enti ebia wobɛhu sɛ ebia FDA a approve ne saa nneɛma no. But without approval no, sɛ woyɛ advertisement, oh, aduro wei, ɛbɛ boost wo sexually, Ama watumi ayɛ sei, ama wa laste long ne saa nnoɔma no a, infact ɛno koraa no law no se ɛyɛ offence. Enti no hwɛ a generally speaking no, deɛ yɛbɛka ne sɛ ehm law no nyɛ interested in morals bebree saa. But in a way no nso no ɛkyerɛ wo sɛ nnoɔma bi wɔ hɔ nom a yɛnhwɛ mma wo mma mmɛyɛ. Ahaa, the same way a ehm sɛ bi a wasi wo dan na sɛ woyɛ sɛ woaa wobɛtena mu a wo ne aban nni amanneɛ, but woyɛ sɛ wode bɛ rent pɛ na aban business aba mu. In the same way no, sɛ woyɛ sexual ɛyi bi activity bi na sɛ bia woyɛ no in your private home a, law no will not necessarily come and interfere. But the moment a wode bɛba social media so na wabɛyɛ w'adwene sɛ bia wobɛ promote anaasɛ wobɛtɔn anaa wobɛ trade no, ɛhɔ na law no ne wo bɛnya problem. Enti nnansa yi conduct no a ɛkokɔ kokɔ so no, meyɛ sure sɛ ɛɛm in the near future Ɛyɛ dɛn ara a, Parliament, sɛ wɔampaase mmara foforɔ koraa no a, wɔbɛ make enactment ne amendment bi a ɛbɛtumi a expressly a provide for saa nneɛma wei because wɔn sɛ sesei no yɛwɔ AI generation, Gen Z ne Gen Alpha ne deɛ ɛkeka ho nti sesei offences no a ɛba no yɛ new offences na ɛba o. Ɛyɛ offences a as at 1960 no, na yɛ lawmakers no avert wɔn wɔn adwene to it sɛ bia ɛbɛdu baabi saa nnoɔma no bɛba so ba mpo no wɔn make provision for it what we are saying is that definition no na bia clearly wanka sex toy ne saa nnoɔma no but ɛno nkyerɛ sɛ wowɔ ho kwan sɛ woyɛ because ayɛ ne sei no ɛyɛ very broad nti woyɛ act bi a amounted to gross indecency a waso betumi ayɛ hye nti indecency no deɛ ɛbɛgugu mu ahodoɔ but wowɔ public place a ɔsɛ wohu sɛ wobɛ wobɛ order wo ho properly nti nnoɔma bi a law no consider sɛ ɛyɛ indecent no wokɔ na wokɔyeyɛ a sɛ bi te sɛ wowɔ nnipa mu koraa na wabɔ wo ho adagya ne saa nnoɔma no ɛyɛ offence te sɛ deɛ bi a bi wɔ hɔ a wotumi hu sɛ ayi ɛɛ yɛ sister yi Abena Kɔkɔ na wayi saa nnoɔma no nyinaa yɛ offence. Ebia obiara nkɔ nkɔ kɔmplenni, ebia civil society organisations no bi n taking it up, nti no yɛn prosecuting no in the mean time, but ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ right. Ɛyɛ ɛnom bi saa nti na law no makee provision for this. Ɛna ɛba no obscenity no so a, ehm, what you are saying is, you know, because of trust issues ne adeɛ nti no, ebia na ebi mo find ne pleasure, anaasɛ bi so a just for pleasure. Ebia na ne partner ntumi nsatisfy ne yie nti no, ɔpɛ sɛ ɔno ara find ne artificial way of you know enjoying sexually ne adeɛ a, what we are saying is that you can do it privately. So ɔho, for now no a law no mbaeɛ expressly ɛmbɛ prohibitee saa nnoɔma no, woyɛ no privately deɛ a, woyɛ safe. But the moment a wode bɛba public space, Wode bɛto social media so, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ne deɛ ɛkeka ho no, aban no ne wo bɛnya problem. Enti this is something a I think sɛ most of us should learn from because the moment a wobɛyɛ w'adwene sɛ, na wɔn a wɔtɔn no koraa deɛ na asɛm no asɛe because ɛno no deɛ ɛno no mmara no tia koraa. What the law is saying ne sɛ, selling publication or sale of obscene materials. Enti sɛ woyɛ sɛ wotɔn koraa deɛ ɛne na asɛm no asɛe. Ɛna obscene material no, mmara no making no very broad. Enti ɛnyɛ adeɛ bi a ɛyɛ sɛ bi a ɛbɛtumi ayɛ dua, ɛbɛtumi ayɛ plastic, writing, even pornographic materials ne saa nnoɔma no nyinaa yɛ obscene materials. Mpakyɛw wo follow conversation no? Enti that is what uh, we are we are alerting the public sɛ wowɔ ho kwan sɛ in your private home no deɛ bi a wobɛtumi ayi so but don't expose yourself. Wode ba public space no na sɛ woba na sɛ woyɛ biribi na sɛ ɛ amount to gross indecency a anaasɛ yɛ consider ne sɛ yɛ obscene material a wa so bɛtumi ayɛ hye paa nana. Na obi de saa nnoɔma no ba abɔnten, badwam anaa obi tena internet so advertise a Hwan asɛdeɛ ne sɛ wɔkɔkye saa nipa no? Um, that's a very good question. Mm. You know, aha, yɛ ana saa noma no bi na ɛyɛ a amanfoɔ nte aseɛ anaasɛ public no ɛnte aseɛ no. Wɔn sɛ, um, institution biara ne the way a wɔn si fa operating. Yɛmfa no sɛ ba no crime ɛba no crime ankasa criminal conduct Ghana ha no ɛno yɛ police foɔ asɛdeɛ generally but yɛnim sɛ yɛwɔ other institutions nso a wɔyɛ BNI, Ioko, even special prosecutor mo koraa ne adeadeɛ wɔn nyinaa also ɛyɛ investigate crime ɛne deɛ ɛkeka ho now police no a yɛmfa no sɛ ɛyɛ main institution no a generally ɛyɛ wɔn duty ne sɛ wɔn bɛ prevent crime ɛna wɔn bɛsɛn arrest criminals a prosecute wɔn no they act based on complaint Wahu sɛ ɛhɔnom na issue no wɔ no. Police foɔ no they act based on complaint but masen ahu instances so a police foɔ no ara nso koraa tumi yɛ complainant because generally speaking no law no ama wɔn ho kwan sɛ sɛ officer retwam na sɛ wo commit offence wɔ officer no presence a mmara no ma no kwan sɛ ɔtumi arrest wo. So wahu? Enti no ɛyɛ two ways na mehwɛ no wɔ ha. General public no deɛ obiara wɔ ho kwan sɛ Ohu sɛ obi akɔ te offence a, ɔkɔ report. That is the first thing a ɛwɔ sɛ yɛteɛ ho ase. The nearest police station. Police station. Aha, the nearest police station. Yɛ systems no na ɛtɔ da a yɛ a na ɛnhyɛ da mmoa because ebi a woahu adeɛ no wɔ ebi a Tamale. Wokɔ report a yɛbɛka sɛ bi a offence no wɔankɔmete no wɔ hɔ nti fa kaa kɔ baabi a wɔkɔmetee no no. Nipa no nnya saa adagyeɛ no. Enti na ɛba no saa ɔno nso bɛgyae akyidi. anaasɛ ɛbɛyɛ very difficult ama no sɛ ɔbɛ pursue case bi saa but police foɔ no ankasa so as an institution no they can also originate it so wate aseɛ nti they can also act as complainant in themselves ɛna wohwɛ third category of people no so no a civil society organisations wɔn nso take up some of the issues no na wɔn apetition na bia ministry for gender Ɛnso ayɛ dɛ taking a app ne saa nnoɔma no na wɔn a dealing with it. Nti basically no what we are saying is that deɛ nipa yɛ n'asɛdeɛ no first one no yɛ the public, ɛyɛ the general public no. Yɛn nyinaa obiara wɔ ho asɛdeɛ sɛ at least even as a as a citizen kɛkɛ sɛ ɛnyɛ public koraa na sɛ wokɔ pue so wɔ baabi na sɛ obi commit offence a, mmara no hyɛ wo sɛ ɛwɔ sɛ wo lodge complaint. Apart from public no, I am also saying sɛ even police foɔ no ankasa as an institution no so koraa no, wɔhu saa nnoɔma wei bi a, they can take it up. I think sɛ nnansa yi deɛ ɛ, ayɛ common koraa. Wobɛhu wɔn wɔ, police foɔ no wɔ unit bi, cyber crime unit. Nnansa yi mahu sɛ wɔn yɛ very active wɔ social media so. Yeah, mehu wɔn wɔ Facebook. Incidents no bi kɔ so, obi wɔ hɔnom a ayɛ sɛ wabɛ threaten judge, anaasɛ wabɛ threaten obi. Ae, anaa wa, wa, Ana- wa use words bi. Words bi a, yes.
ayɛ sɛ ɔ threaten politician bi.
Ɛba no saa a, wɔn ankasa tumi arrest o. Nti they don't necessarily need the complainant, that's the point we are making. Yes, wɔn nso bɛtumi arrest. Ɛna third category of people no yɛ civil society organisations. Wɔn nso no, because of human rights ne ade ade no nti no, wɔn nso yɛ very active. Nti wɔn nso ho biribi saa na sɛ wɔn deem it appropriate sɛ wɔn take no up a, Ɔmo bɛ take ne up. Wohwɛ Sam George bill yi koraa a ɔde kɔɔ parliament yi a ɛtwɛn presidential assent yi a civil society organisations no play key role wɔ mu paa. Ahaa. Ɔmo frɛ no proper eh, promotion of proper eh, human rights, sexual rights and family values ne adeɛ. Ahaa. Nti ɛno nso koraa no, ɛno nso a ɛba no, Ɛwɔ provision kakra wom on indecency ne ade. Ma ma mimbusa question wei, ɛyɛ a na wowɔ hɔ a yɛtaa te human right, human right abuse ɛna people infringing on I mean people's human rights ne ade ade. Yɛtaa te saa nsɛm no paa. Now, eh, human right no nyinaa ne sɛ me na mede me ho ɛna mese mɛyɛ wei, mɛyɛ sei, mɛyɛ sei. Ɛsi dɛn na yɛbɛhyɛ mmara sɛ yɛmpene ma ɔnyɛ sei especially ɛba no yɛn nuanom a wɔn no se wɔn no pɛ sɛ wɔn wɔn belong to word bi a na society bi a yɛfrɛ wɔn LGBTQ wɔso ɔna de ne ho ɛna wɔso ɔbɛyɛ sei mmara no so sɛ memma ɔkwan ma wonyɛ I mean asin sɛ mmara ba obi bɛtumi asɔre atia mmara no sɛ mmara wei a mo ahyɛ no it go against humanity. Enti no, na ɔno nso atabiri bi a ɔman korɔ no de akɔ kɔɔto sɛ, Mmara wei a moahyɛ no etia nnipa fahodie so. Biribi saa wɔ hɔ? Ɛɛm, ɛwɔ hɔ.
Nana, wohwɛ human rights no deɛ a, ɛyɛ very broad conversation. But yɛbɛ try na yɛ narrow no down na yɛ break no ama amanfoɔ ate aseɛ. Woahu sɛ yɛka human rights ankasa no a, Ghana hanom, yɛ limit no to Ghana ha. Wohwɛ Ghana hanom a, ɛ start from the constitution. Constitution no mu no chapter five ɛhɔ nom na wɔn a list fundamental human rights nyinaa ɛwɔ hɔ nom. Ɛna chapter five korɔ no ara mu nso no ɛba abɛ ende wɔ hɔ nom a ɛsan kyerɛ sɛ article thirty three hɔ no ɛsan kyerɛ sɛ fundamental human rights no a yɛreka ho asɛm no ɛnyɛ deɛ yɛatwerɛ no constitution no mu pɛ from article twelve to thirty three no ɛnyɛ ɛno pɛ but any other international instrument, international agreement, bi a ɛ promote human rights ne human dignity no. yɛtumi san de ka yɛn fundamental human rights ho. Enti no, ɛno no ma kwan ma ɛtɔ da a yɛde international agreements ne treaties bi ne nneɛma bi ba bɛ apply wɔ Ghana ha. Na wohwɛ saa LGBTQ society asɛm yi a woka yi a, wobɛhu sɛ wɔwɔ international backing from some international organisations. a wɔn fili sɛ you know obiara tumi yɛ deɛ ɔpɛ eh, through consenting adults sɛ wɔn bɛyɛ wɔn wɔn private business a ɛni kwan sɛ state no kɔ interfere ne n'asefoɔ but coming back to Ghana no yɛ constitution no a ɛ guarantee fundamental human rights no ɛno ara san limite wohwɛ article eighteen hɔnom no a ɛ talking about privacy of your home ne saa nneɛma no a article eighteen se fine you are entitled to the privacy of your home ne saa nnoɔma no but ɛba no sɛ yɛ affect public interest, public health, public morality ne saa nnoɔma no a state no tumi intervene so wahu nti deɛ ɛwɔ sɛ Ghanaians te aseɛ wei yɛ aha no yɛka no in the Ghanaian context because elsewhere no ebia na it is permissible wɔn tumi yɛ deɛ wɔn pɛ but in the Ghanaian context no yɛfa Ghana constitution no which is the major law no a yɛn nyinaa yɛnim no a Ɛma ho kwan ma ɛduru baabi a state no interfere with wo fundamental human right to the extent sɛ bi a ɛyɛ in the interest of public, public health, public morality or whatever it is so far as it is coming under the constitution. Enti no ɛbi a nnipa mmienu bɛka sɛ they are two consenting adults ɛna wɔpɛ sɛ wɔhyɛ dan mu na wɔyɛ deɛ wɔbɛyɛ anaasɛ ɛbi a me na mede me ho na mepɛ sɛ metena fie Anaa dɛm na me use ɛyi ɛɛm ɛɛm dildo ne sex toys ne vibrators ne deɛ ɛkeka ho. Ɛɛm ɛba no saa law no se infact sɛ ɛyi LGBTQ law no ankasa koraa deɛ ɔmo nya mpaaseeɛ. Ahaa ɔmo paase a ɛno nso criminalise sɛ wo promote. Wahu sɛ law no titire no ɛmpɛ sɛ wo bɛ exhibit saa nnoɔma no anaasɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ wo promote anaasɛ wo publish anaasɛ asɛ wo gyegye ho akɔ commercialise because eh wo hwɛ argument no a Sam George ne other interested persons no ɛmake no a what they are saying ne sɛ yɛ society yɛ culture no it doesn't allow or it doesn't consider these things acceptable. In fact issue no baa out no koraa no ehm National House of Chiefs foɔ ne adeɛ koraa wɔn nso hwɛ yɛ tradition ne yɛ culture so ɛ document yɛ cultural practices ne ayi wɔn nyinaa de statement baeɛ sɛ Ghana culture ne ade no does not accept these practices nti wɔn nyinaa backee bill no a wɔn introduce wɔ parliament no So wate aseɛ nti the point is that it is not about the two consenting adults no sɛ nka wɔn bɛhyɛ dɛm na wɔn ayɛ no din deɛ a ebia nka law no nhyɛ da ne wɔn nnya problem saa. but ɛdu baabi a wɔn bɛ bie ɛɛ yɛm sɛ institution bi koraa a ɛno nso ayɛ no ho civil society organization bi sase nka wɔn ba abɛ promoti ɛhɔnom no yɛsi no sɛ yɛ bɛ gya mo a promoti paa deɛ ɛne deɛ it will not happen eti sɛsi ano the law as it stands now no ɛyɛ mɛka no sɛ concerned mostly with sɛ wode ba out. Sɛ wobɛhyɛ fie anaa wobɛhyɛ dɛm na woayɛ deɛ a, that is okay. Ɛno yɛ up to you. Enti saa sex toys ne dildo ne n'asefoɔ yi a yɛka ho asɛm koraa no, sɛ wohyɛ dɛm na sɛ woyɛ a, law no ɛbɛyɛ den sɛ ɛbɛkye wo. Because wohwɛ laws no a mareadi so far no, gross indecency ne publication of obscene materials ne ade no a, Interest no a ɛwɔ mu no yɛ sɛ wo publishing. Ɛna sɛ yɛka sɛ publication nso a, wo apart from wo no third party bi a wode kɔto baabi ma third party bi hu a wa publish.
Ahaa.
Sɛ ɛyɛ mo mmienu a fine but mode kɔto baabi a third party bi bɛhu pɛ wa publish. Nti sɛ ɛyɛ WhatsApp group koraa na sɛ wode kɔto mu a wa publish. Nti until sɛ ɔbɛyɛ no saa no deɛ mmara no ne wo nni asɛm. Yes the law as it stands now no deɛ until sɛ wo bɛ publish no sɛ wo yɛ no privately ɛna infact wo hwɛ koraa no a LGBT foɔ infact ɔmo wɔ mu ahodoɔ bebree but yɛ law no ɛnhyɛ da ɛn criminalising no yie deɛ law no ka no yɛ unnatural carnal knowledge ɛɛ unnatural carnal knowledge no asɛm a ɛka no sɛ wɔn sɛ yɛnfa no sɛ yɛka no yɛka carnal knowledge a ɛkyerɛ sɛ ɔbaa ne bɛrima ɛɛda Ɔbaa, barima de ne penis no kɔhyɛ ɔbaa no ase. Enti sɛ woyɛ sex no in any other form a, ɛno deɛ yɛn mmara no assistance no ara koraa ɛtia. Enti sɛ bi sɛ mmarima mmienu, seesei a mprɛ pii a me ne wo kasa yi, mmarima mmienu have affair na sɛ obi hu anaasɛ yɛte anaasɛ policefoɔ nya no asote a, ɛyɛ criminal offence because ɛno no yɛ unnatural carnal knowledge. Unnatural carnal knowledge no ne sɛ wo ne obi have sex not in the usual way no a yɛnim no. but in some other way. Nti ɔpɔn sɛ mmara no mmaeɛ no, sɛ sɛsii yi yɛkye mmarima mmienu sɛ wɔn afa wɔn ho anaa mmaa mmienu sɛ wɔn afa wɔn ho a. Ma me clarify wɔn sɛ hɔnom no na ɛyɛ tricky no mmaa mmienu no hɔnom no law no ɛntumi nkye wɔn current law no as it stands now no mmaa mmienu ɛbɛyɛ de sɛ law no bɛkye wɔn but mmarima no Ɛna ɛbɛkyerɛ wɔn because Lord se unnatural carnal knowledge ɛna odefine unnatural carnal knowledge no ne sɛ one one another person ɛhave sex in an unnatural way anaasɛ one aboa bi da. Nyame bɔɔ sɛ bɛɛma de bɛfa ɔbaa ase Yes. but wo wo se wo nfa nfa hɔ wo de kɔfa tokuro foforɔ mu a That is it. ɛhɔ no na.
Ɛhɔ no na Lord se ɛyɛ offence.
Enti sɛ mmaa mmienu hyia a I don't know how they do it. But bɛyɛ den sɛ law no bɛkyerɛ wɔn. But Because- mmarima mmienu hyia a na sɛ baako de kɔ wɔn yɛ anal sex no deɛ a, ɛno no deɛ mmara no bɛkyerɛ wɔn. Ahaa, i- ɛno na ɛma LGBTQ bill no a Sam George mo introduce wɔ parliament no bɛyɛ important no because law no nhyɛ da capture scenarios ne circumstances no yie. Ayɛ very complicated. Nti as it stands now no, obi koraa so bɛbusa sɛ ɛneɛ what if sɛ mmaa mmienu ɛyi so saa sex toy ne dildo ne saa nneɛma no a? Yeah.
Ɛno nso no yɛ very tricky because yɛhwɛ gross indecency no a, sɛ wɔn nfa mmaa nipa mu a, law no ntumi nkye wɔn. Sɛ wɔn hyɛ dan mu na wɔn yɛ a. Na wɔn yɛ a, law no ntumi nkye wɔn. Na obi kɔ bie so a, yes, etumi kye wɔn.
Oh, wokɔ bie so deɛ sɛ wɔn invade wɔn, nipa no nya nfa mmaa public na sɛ wokɔ bie, unless ebi awɔ right sɛ wokɔ hɔ. Sɛ wowɔ right to sɛ woyɛ woyɛ third party na wɔ right sɛ wokɔ hɔnom deɛ ɛna yɛbɛfrɛ hɔnom ne public place. so ɔhu oh, ɛyɛ eh, tricky yɛfa ne sɛ bia wabie bia eh, eh, drinking bar ɛyɛ eh, public place yeah. wabie shop a ɔtɔ amanfoɔ ba hɔ yeah. but o private home nyɛ public place okay. ɛti sɛ bia baabi a wɔn yɛ ne yɛ commercial or public place mm -hmm. na sɛ wokɔ pie so deɛ a ɛne deɛ yɛbɛfa ne sɛ wɔn apublish okay. Anaasɛ deɛ ɔmo yɛ no ɔmo yɛ no publicly because ɔmo have affair no ɛwɔ public space. Public space yɛ baabi a amansan nyinaa tumi ba. Nti sɛ w'abue shop, ɛyɛ drinking, ɛyɛ night club, you know, saa nnoɔma yi megye di sɛ ɛyɛ a night club ne adeɛ no ɛduru anadwo a adeɛ asa ne ayi no a ɛtumi kokɔ kɔ so. Ɛnom na ɛma no yɛ offence because night club ne restaurant ne lounge ne saa nnoɔma no nyinaa no ɛyɛ public space. Nti sɛ wokɔ hɔ na sɛ bi a mo ani agye, moayɛ too excited na mo starte have saa nnoɔma no a ɛno ne deɛ Wayɛ no publicly nti mmara no bɛtumi akyɛ wo but using it per se no mmara no ncriminalise yɛ. The main issue no ne sɛ wode ba public anaasɛ wakɔyɛ no wɔ public space na mmara no apue wo so. Nti for now no deɛ until sɛ yɛbɛhyɛ ho mmara deɛ ɛyɛ complicated. Ɛyɛ very complicated, ɛyɛ very complicated. Wohwɛ saa LGBT issue ne sex toys no a. Afotuo a yɛde bɛma obiara ne sɛ Mo a mode dildos ba abɔnten advertise sex toys mo advertise wɔ social media no deɛ modi agorɔ a yɛbɛtumi afa mo. That is so.
Yes. Mmara no bɛtumi ne But sɛ wowɔ wadi. bi hyɛ wo dan mu deɛ a yɛnni hɔ bi. Deɛ wode yɛ deɛ obiara nni hɔ. But the moment a wode bɛba public no ebi a donkomi o, dildos o, fofoofo, wei Yes. deɛ wo kunu atu kwan agya wo a wei ara na ɛbɛboa wo ne saa nnoɔma no ɛno deɛ ebetumi apaw wo. Ɛnyɛ sɛ wokura tu kwae koraa, ɛyɛ a na wɔn sɛ ɛm sɛ mmarima no tete wɔn dodo. Obi wɔ hɔ ɔsɛ bɛrima ma no burukin ate nti ɔne ɔne mmarima wie. Eti ya no wɔn resort to saa nneɛma no. Eti what we are saying ne sɛ ɛwɔ sɛ amanfoɔ yɛ very careful how to deal with it. Ebia for now o business a woyɛ no no ne ade um you should be very careful how you handle it. Some of these things no for now. Obiaa nkɔ kɔmpleni ɛna asɛm bi yɛ police fɔɔ ne security ayi fɔɔ no so no they are interested in other serious crimes nti no bia na obiaa nobody will come after you but a time is coming a I believe strongly sɛ yɛbɛ passe laws to cater for all these things because ɛha because weinom no yɛ ɛɛ new offences a yɛbebɛbeba because of social media ɛna businesses nso sesa sɛ biribi akɔyɛ online obi wɔ hɔ a ɔwɔ online shop. Yɛhu online shops bebree a wɔn ni physical shop o. Ɔno no wɔ da a na wa deliver ama o. Ɔni physical shop a wabɛkɔ mu. But ɔtɔn lingerie, ɔtɔn deɛ deɛ deɛ wɔn frɛfrɛ no yi bi. Ɛtɔn saa nneɛma no nyinaa bi fra. Aha, nti no, um, wiase ne sesa no, ɛyɛ dɛn a society no so sesa. Mm. At a given time biara no, okay. yɛwɔ deɛ society no bɛ consider ne sɛ yɛ morally right ɛne deɛ yɛ morally wrong. Okay. For now no, yɛn society no bi a ehu ne sɛ o public o publish saa nneɛma no a ɛyɛ offence nti na ɛwɔ sɛ eh, yɛtumi yɛ careful how a yɛbɛ handle those things. Ɛbɛyɛ koraa no anka ɛnyɛ obiara na wobɛma no ahu sɛ bi a you are involved in selling of those things ne saa eh, publication no. Yes. Yɛkɔ yi, one last question yɛmfa nsɔre so. Okay. Eh, yɛfrɛ biribi kaa mu ɔdodie. Sɛ bɛrima bi ne ɔbaa pie na ebi wɔakɔtena baabi ara no nom biara kama. Wɔba fie no na ɔse dabi. Yɛka sɛ yɛkɔ fie a, ɛbɛdwo. Ɛnneɛ kaa mu ha yi ara na wɔapaake kaa no wɔ kwan ho, na ɛnneɛ wo a wotwam no wobɛhu sɛ kaa no wɔ so saa ara. Kaa yi nso si faako, ɛnsi waduro so, nso kaa no wɔ so saa ara. Wobɛtɛ w'ani abɛkɔ akɔhwɛ no, na kwabrane na ɛsi ɔbaa so wɔ kaa no mu a ɔreto suhum ne sɛnwam apa no. Ɛno saa no, mmara no so deɛn na ɛka fa ho sɛ obi, obi fa ɔbaa wɔ kaa mu? Nana, um, well, Ɛno nso wo maa boys no funny thing ne sɛ yɛ a yɛntaa nkyerɛ wɔn so wɔn mu yɛanom abɛ confess sɛ Charlie mmerɛ bi atwam ebi a ɔyɛ biribi saa ɛɛm wohwɛ ɛno nso no a ɛɛm law no de ne bɛhyɛ gross indecency ne saa obscenity no ase but hanom no ɛbɛyɛ more of gross indecency so ɔho because adeɛ a woyɛ no yɛ adeɛ a yɛyɛ no privately yɛyɛ no wɔ kokoam. Nti sɛ wode wote kaa mu, kaa no si kwan so, kwan no so no deɛ ɛhɔ deɛ ɛhɔ ntumi nyɛ obiara dɛm, ɛhɔ ntumi nyɛ kokom, ɛyɛ public property, ɛyɛ public place. Na sɛ woapaake wɔ kwan nkyɛn baabi, anaasɛ bi koraa obi fie nkyɛn, ɛhɔ nyinaa yɛ public because amanfoɔ twam, obi twam ɔbɛhu. Nti sɛ nyɛ wo dan mu na ɛyɛ kaa mu na woyɛ no no, yɛnya pio so sɛ yɛkim ade a asɛm ato wo. Nti na sɛ wokɔyɛ biribi saa na sɛ anadwo na polisfoɔ sɔ wo mu a wɔmfa nkyɛ wo koraa. W'aso bɛyɛ hye papapapapa because it will amount to gross indecency. Nti mpakyɛw ɛno nso yɛ offence. Sɛ woankɔyɛ no dan mu, wokɔyɛ no car mu na sɛ obi nya pie so sɛ yɛkim Ɔ complaini pɛ, w'aso bɛyɛ hye paa. Enti ɛyɛ Ɛnneɛ, offence. mo a motaa yɛ no wɔ kaa mu no, mo a motaa fa mmaa wɔ kaa mu ne mmaa da wɔ kaa mu no, ɛyɛ offence. Enti monim a, yɛreka akyerɛ mo. Ahaa. Ɛnneɛ, wei deɛ, boys no, obiara mma n'ani nna hɔ. Ba wahu sɛ nana ma memfa nsɔ so mpɛn pii no deɛ sɛ obi ankye wo a yɛ ana wotae fa wo ho di ɛna mostly no so no ɛwɔ areas a wɔn ani atene saa n'asefoɔ no yɛ ana ɛnhyɛ da nyɛ obi business aha but I mean those days wotumi hu wɔ social media so wɔn so hey asem ɛsi yakɔkye no ne ayi Wokopue wura bi a wɔn ani nhyɛ da nteyɛ saa no na sɛ wɔpue wo so deɛ a, w'aso bɛyɛ hye paa because wɔbɛhu no sɛ woayɛ bɔne kɛseɛ paa. Ebi so a, wohwɛ law nim koraa no a, ɛyɛ misdemeanor. Ɛyɛ nkaa sɛ obiara nkɔyɛ deɛ but misdemeanor no nhyɛ da nyɛ serious offence saa. Nti wonya wura bi a obiara mine ne business a, wɔn mfa wo ho. Wɔbɛhwɛ wo ara ma woayɛ deɛ woreyɛ na wowie a. Ɛnɛ car no si wo fie ɛna woyɛ deɛ a, ɛnyɛ public place yes ɛneɛ wo compound na wose nnɛ deɛ yɛnyɛ wɔ mpa so yɛnkɔ car mu a obia no nni asɛm obia no nni asɛm but sɛ waba abɛka junction ha yi traffic a na wose o ewia yɛmpɛ baabi wɔ kwan no ho na yɛnyɛ deɛ ɛno deɛ woyɛ ne saa deɛ a aah ɛno deɛ wafom mmra no. saa saa saa wobɛ ha yɛ kwa eh asugyafoɔ twa ba na car yi woso saa na atete amanfoɔ anyway yɛda ase yɛda ase Nana me nso meda ase. yɛkɔ yi deɛ na wode bɛtwa to ama yɛn. Ah agya ɛyi show no topic na amanfoɔ sɛ yɛ interesting paa nti dodoɔ naa ka kyerɛ me sɛ ɛnɛ deɛ ɔmobɛ follow yɛ live na ɔmo atie bi nti meyɛ sure sɛ yɛtumi a educate public no very well ma menkyia few friends bi a ɔmo ma meyɛ aware sɛ ɔmo bɛhwɛ bi na ɔmo follow the live nti ɛyi mekyia madamfo Joe Joe ɔyɛ car rental wɔ Abelemkpi ɛɛ ɔbɔ adwuma paa nti wohia Any type of car biaa buses ne adeɛ koraa na wo Richie Joe a. Joe mɛtua ne nyɛ advert ma. Ae gye megye sɛ adwuma ma Joe mehu wo Ɛna madamfo baako nso Joe ɔno nso yɛ mechanical engineer ɔno deɛ US na ɔwɔ Miami Florida Ae wo follow show no paa nti mekyia no Ɛna Maxwell Maxwell Maxwell ɔsɛe Agyeman yi police ni papapa Tesano police station na ɔwɔ ɔwɔ ae ɔwɔ station CID hɔ nti Maxwell nso mekyia no. Ɛna agya, me nua baako, ɔwusu Adjei Kwame Pizarro, ɔno nso ɔwɔ US, ɔwɔ Missouri. Ɔno nso yɛ cyber security analyst, ɔno nso sɛ ɔfollow show no paa. Nti nkyia kɛseɛ paa ɛnkɔ mma wɔn nyinaa. Yɛda obi biara ase sɛ agya ɔtie yɛ. Na mɛkyia me PA so.
Ben, ma yɛnwɔkame aberanteɛ no a ɔte hɔ no na yɛnhwɛ.